Shalom, selamat malam. Puji ka nama Tuhan kita Yesus Kristus. Iya nya malam tu iya nya malam hari lima kitai ulih begempuru iya nya begempuru cell group kitai. Taja pun kitai enda ulih begempuru ba bilik bala kitai tang kitai puji Tuhan. laban kitai ulih begempuru baka ke digaga kitai malam tu iya nya ba live streaming baka ke malam tu puji ke nama Tuhan menyadi au nyadi sebedau kitai start begempuru. Dulu kitai datai ngagai Tuhan inya kitai besampi inya kitai besampi aku mai kitai ngiring kitai dalam sampi dalam kitai besampi Tuhan Allah Taala apai kami di surga Allah Taala kami inya Allah Taala kami ti kudus ti bekuasa terima kasih Tuhan baka ke malam tu Tuhan kami nemu. Nuan Tuhan bisi enggau kami Tuhan enya gempuru kami malam tu Tuhan terima kasih Tuhan ke masa peluang diberi nuan ngagai kami malam tu Tuhan Tuhan sebedau kami ngepun ke gempuru kami malam tu dulu kami minta aaa nuan ngiring gempuru kami ari pun sampai ke penemu ya Tuhan awakka kuasa roh kudus nuan Tuhan nyiri. Tiap iku kami Tuhan ti ba gempuru malam tu. Terima kasih Tuhan. Glory ke nama Nuan. Kami nyerah ke semua sampi kami tu di dalam nama Nuan. Nuan meh Tuhan enggau Juru Selamat kami. Amen. Malam tu aram kitai muka di dalam inya Bup Kudus kitai inya dalam Ibru. Ibru pasal ke sebelas ayat satu ngagai ke ayat ke tiga munyi tu iya ayat satu reti pengarap nya arap ke utai ti disadang arap ke utai ti enda dipeda ayat dua sida ke dulu kelia dikerindu ke Allah taala ulih pengarap ayat ke tiga ulih pengarap Kitai nemu, langit enggau dunya digaga ulih jaku Allah Taala. Ngambika utai ti dipeda digaga ari utai ti enda dipeda. Nyadi, batang kenang ke dikena kitai belajar malam tu iya nya pasal group kitai malam tu. iya nya pengarap mai ngagai pengadang. Pengarap mai ngagai pengadang. Kitai nemu nama reti pengarap. Pengarap iya enti kitai meda ayat ke satu ditu iya nya pengarap nya kena kitai netapka utai ti diadang tauka disadang kitai. tauka kena nentuka utai ti enda dipeda kitai. Nya meh reti pengarap menyadi. Pengarap enggau pengadang ati kitai semina ba Tuhan siku aja. Di dalam pengarap kitai, kena kitai nentuka utai ti enda dipeda kitai iya nya kitai mesti bejaga-jaga di dalam pengarap kitai. iya nya kitai mesti bisi pengadang, pengadang inya nganti enggau likun ke pekara ti enda ditemu kitai ti deka datai enggau ti deka nyadi laban di dalam semua hal mayuh utai ti nyadi utai ti nyadi rahsia di dalam pengidup kitai menyadi ti enda ditemu kitai. ti deka datai. Ti enda disangka kitai ti deka datai iya nya penguji, penyakit, penusah. Taja pia walaupun semua utai ke udah disebut penguji, penyakit, penusah tu enda ditemu kitai deka nyadi tang kitai sebagai anak Tuhan. Kitai mesti bisi pengadang pengarap ke Tuhan kitai Yesus siku aja. Ketegal pengarap kitai ke iya, kitai ninga ke jaku Tuhan arap ke berita manah iya ti di dalam Bup Kudus laban Bup Kudus tu meh jaku Tuhan ti ulih ngubah pengidup kitai menyadi au. Enti kitai berati, berunding, baka ni ka kisah pengidup kitai mula-mula kitai nemu Tuhan suba au? Baka ni ka kitai tau nemu kitai udah arapka Iya lalu nerima Iya di dalam pengidup enggau pengarap kitai au? Di dalam permulaan kitai. Mula-mula kitai nerima pechayaka Tuhan di dalam pengalaman kitai di dalam pengidup kitai siku-siku sigi enda sama. Baka ni chara kitai mula-mula kitai nerima Tuhan, arapka Tuhan di dalam pengidup kitai. Tang aku pechaya. Semua nya bepun ari utai ti mit ditemu kitai iya nya pasal Tuhan laban Bup Kudus madahka kitai laban jaku Tuhan nya amat di dalam pengidup kitai nya kebuah kitai bisi pengidup nya kebuah kitai bisi pengarap lalu arap bisi pengarap lalu kitai arap au kitai arapka Tuhan kitai Iya nya Yesus Kristus. Iya nya udah nyadika selam ti udah nebus kitai ari semua dosa kitai. Au. Enti kitai meda dalam Jem pasal satu ayat sembilan belas ah tu besalin Bup Kudus kitai ke lama, Jem pasal satu ayat sembilan belas. Ko iya munyi tu, Kingat ke tu, menyadi dikerinduka aku, genap orang enda tau enda jampat mending tang lubah bejaku sereta lubah ringat. Tu meh pesan ti pemadu besai. Iya madah ninga, ukai semina ninga tang ngereja. Iya madah, Lubah ba jaku tang jampat ninga. Nya alai menyadi, pengarap datai ari kitai ti ningaka berita manah, berita manah nya Bup Kudus tauka Jaku Tuhan. Lalu Berita Manah ti datai ari jaku Kristus inya ukai jaku mensia. Au, kitai nemu jaku mensia didinga kitai kin kia. Tang tu jaku Tuhan inya jaku Kristus. Iya madah tadi aaa ninga. Ninga kitai ukai semina ninga tang kitai ninga. ukai semina ngena pending tang ngena ati ti lansik. Ati ti lansik ninga nyawa Tuhan inya ati ti lansik ninga suara Tuhan bejaku enggau kitai au ngambika banding. Orang ti bedau arapka Tuhan, orang ti bepai arapka Tuhan tentu sida enda ulih mereti ke jaku Tuhan. Laban sida bedau arapka Tuhan. Sedangkan kitai ti udah arap, orang ti kala ningaka jaku Tuhan pun enda arap. Bisi enda arap. Bisi ulih ninga. Sida iya ulih ninga. Ningaka jaku Tuhan. Tang sida enda mereti. Sida enda meretika jaku Tuhan, sida enda pahamka jaku Tuhan. Ninga meh sida iya, tang sida enda ngereja. Enti kitai berati, semua kitai dah bisi pengarap. Semua kitai udah bisi pengarap laban kitai arap. Semua utai ti manah ti kitai berunding, semua utai ti manah ba pengidup kitai. Sekumbang kitai udah harapka Tuhan menyadi semua nya endang datai ari pengasih Tuhan. Semua nya endang datai ari pengerindu Tuhan, ari penyinu Tuhan, lalu ukai ari pemujur pemandai kitai empu au ukai ari pengering kitai empu tang semua nya anugerah Tuhan ti bekuasa. Enti kitai mensia enda arap. Enti kitai mensia enda arap, pengawa Tuhan tentu enda nyadi. Nya kebuah kitai aaa bisi pengarap enggau pengadang ke Tuhan kitai Yesus menyadi laban kitai bisi pengarap. lalu arap ke Tuhan kitai siku aja ianya Tuhan kitai Yesus Kristus tu udah nyelamat ke kitai. Aram kitai aa pulai ngagai jaku Tuhan ba Luk Luk pasal ke tujuh belas Luk pasal ke tujuh belas ayat lima ko ko iya madah ditu ko sida rasul bejaku enggau Tuhan asuh pengarap kami besai agi. Tu besalin ke lama ba salin bup kudus ke lama iya madah ditu asuh pengarap kami besai tang enti kitai meda aaa ba salin bup kudus ti baru lain bunyi iya menyadi iya madah ditu penga tambah ke pengarap kami ku iya tambah ke pengarap kami nyadi ba pekara tu menyadi enti kitai meda ba pekara tu mar amat. Utai tu dikereja bala murid-murid Tuhan Yesus. Nya kebuah sida iya minta awakka pengarap sida besai agi. Mar utai tu dikereja sida. Nya kebuah sida iya minta awakka pengarap sida iya besai. tauka awakka pengarap sida iya nambahka pengarap kami ko sida iya ti kitai meda ditu au tang nama utai disaut Tuhan Yesus ngagai sida murid iya enti kitai meda ayat ke enam ditu ayat enam ditu ku iya enti kita bisi pengarap ti mesai leka ensabi kita tau ngasuh kayu. Nyabut diri empu enggau urat-urat nanam diri baru ditasik, lalu kayu nya deka nitihka jaku kita. Enti kitai beratika jaku Tuhan tu menyadi, nama kebuah mayuh orang Kristian, orang ti arap, orang ti bisi pengarap tang sida iya enda ulih ngereja utai tu? Nama kebuah? Bisi pengarap meh sida iya, sida iya madah, Oh, bisi pengarap kami tu. Udah masuk Kristian kami tu, kami arapka Tuhan Yesus. Tang, sida enda ulih ngereja utai tu. Nama kebuah? Nama kebuah menyadi awakka kitai mereti. enggau manah ke jaku Tuhan tu au dalam pekara tu au wa ke kitai berunding. Yesus ukai madah ke pengarap ti mit nya ulih pengarap ti mit ulih ngereja nya tang tang enti kitai bisi pengarap pengarap ti betumbuh au pengarap ti mansang betumbuh sebaka leka ensabi. Kitai nemu leka ensabi tu mit kitai ngelala. Leka ensabi. Da patut semua kitai tu enda ngelala. Semua kitai ngelala leka ensabi mit. Nyadi ditu tang enti kitai bisi pengarap betumbuh mansang baka leka ensabi kitai ulih ngereja utai tu iya nya semina enggau pengarap Ti batumbuh baka leka ensabi ulih ngalahka semua penguji menyadi. Enti pengarap kitai baka leka ensabi, kitai ulih ngalahka semua penguji. Ukai semina penguji penanggul, penusah, penyakit. Kelebih agi kitai ulih ngereja pengawa ti nyelai. Pengawa ti nyelai nya pengawa ti luar biasa. Semua nya ulih dikereja ketegal kitai bisi pengarap ke Tuhan Yesus. Kitai ulih ngereja utai nya. Enti kitai meda ditu, ko rasul Paul madah, pengarap ti ulih nginsitka bukit beguna ke semua pengarap, iya nya iman yang sempurna. Ku jaku Melayu au, iman yang sumpurna. Enti kitai meda cherita Tuhan Yesus nyuman ke siku nembiak ti dirasuk antu au dalam Matthew pasal tujuh belas ayat empat belas ngagai dua puluh satu aku enda macha ke kitai nyadi aku mai kitai nyadi ke kerja rumah kitai malam tu au aku enda macha ke kitai. Enti kitai meda Matthew pasal ke tujuh belas ayat empat puluh empat empat belas sampai dua puluh satu nama kebuah enti kita meda ayat aaa ke semilan belas B dia au enti kita meda dia nama kebuah kami enda ulih muru antu ari nembiak nya ko sida murid Tuhan Yesus madah dia au ko sida iya madah dia nama kebuah kami enda ulih muru Antu ari nembiak nya. Enti kitai meda ayat ba dua puluh dia, ko Yesus nyaut sida, Kebuah kita enda ulih muru antu nya laban pengarap kita agi mekang. Sebenar nya bala murid Tuhan Yesus tu orang ti arap. Orang ti arap au orang ti arap tang pengarap sida agi mekang. agi mekang tauka pengarap sida iya enda mansang enda mansang au enda mansang betumbuh arap tapi nadai pengandal au sida iya arap tapi pengarap sida iya nadai pengandal ke utai nya ulih dikereja sida sida nadai pengandal ke utai nya ulih. Dikereja sida iya. Nama kebuah sida enda ulih ngereja nya? Sida enda pechaya sida ulih enda ngereja nya. Menyadi laban sida iya laban sida iya arapka pengering sida iya empu. Laban sida iya semina arap aja. Lebuh sida iya, enti kitai meda ditu au, lebuh sida iya nguji, nguji besampi aaa deka muru antu. Ti kitai meda ba cherita tu au. Lebuh sida iya aaa besampi deka nguji aaa muru antu, tang pengarap sida iya enda tetangkupka pengawa nya au. Nama kebuah? Laban sida iya kurang pechaya. kurang pechaya ke utai nya ulih nyadi au enti kitai meda arap tang nadai pengarap au ke utai dikereja sida iya nya meh sida iya nya meh tanda pengarap sida iya agi mekang au agi mekang enti kitai meda ba cherita ba Mathew pasal ke tujuh belas ayat empat. belas ngagai dua puluh satu ditu menyadi enti kita meda keseluruhan cerita ditu dia kita meda pengarap sida murid-murid Tuhan Yesus nah menyadi semua nyadi ketegal pemanah pengasih enggau pengerindu Allah Taala ke kitai Allah Taala meri kitai pengarap awakka kitai arap. Ukai semina arap aja inya kitai selamat sereta bisi pengandal ati iya nya pengandal ati kitai iya nya Yesus siku aja juru jalai keselamatan kitai au. Enti kitai aaa ngagai poin kedua. Poin kedua ditu, ku iya, baka ni pengarap kitai ulih mansang tuai? Baka ni pengarap kitai ulih mansang tuai? Iya nya anti kitai ngasi nangika Tuhan tau, anti kitai ngasi nangika Tuhan. Pengarap ti mansang tuai nya tauh tau. Tau tau ngasuh mulia Tuhan semakin meningkat tauka betumbuh di dalam pengidup enggau pengawa kitai menyadi iya nya kitai mujur di dalam pengarap kitai di dalam Tuhan tau enti kitai ngasi enti kitai nangi ke Tuhan kitai. Tuhan mega deka nurun ke power iya. Enti kitai nyadi orang ti arap, bisi pengarap, enti kitai nyadi orang ti ngasi nangika Tuhan, dia alai Tuhan deka meri kitai tauka iya deka nurunka kitai eh nya power, pengering iya, ukai pengering mensia, pengering Tuhan. diberi iya di dalam pengidup kitai tanpa pengering ari Tuhan tentu kitai enda ulih ngaga nama-nama menyadi tang tang ketegal pengering ti diberi Tuhan ke kitai kitai ulih tan di dalam pengarap kitai taja pun mayuh utai nuntung kitai walaupun mayuh utai diasai ke kitai lebuh kitai arap ke Tuhan Yesus tang ketegal. kitai ketegal kitai ti ketegal pengandal kitai ke Tuhan kitai ulih tan di dalam semua utai ti deka ngenusahka kitai au. Enti kitai meda Jem pasal dua ayat empat belas ngagai tujuh belas dia au enti kitai meda dia inya. Pengarap enti nadai ngereja utai pengarap nya mati. Ti kitai meda dalam jam ba ba jam ku nak macha ke kitai tang inya dalam jam pasal dua ayat empat belas ngagai tujuh belas pengarap ku iya enti nadai ngereja utai pengarap nya mati. Ku nak mema ku nak macha ke kitai tang awakka kitai macha nya ba rumah kitai au. Ti kitai meda o, nya meh dikumbai orang pengarap enggau ngereja iya. Pengarap enggau ngereja iya nya ninga sereta ngereja tau dikumbai kitai sama-sama begulai au. Enti kitai arap lalu ngereja iya. Lalu ninga semua nya di tau dikumbai kitai sama segulai au, enti kitai berati tauka berunding bepikir inya kitai berati au enti kitai meda inya empat bengkah, empat bengkah endur leka utai ti deka labuh. ataupun empat bengkah lambang ati kitai mensia bisi empat bengkah lambang ati kitai mensia iya nya bekeni ke ti kitai meda iya nya ti kitai meda empat bengkah tanah ati kitai iya nya ke satu iya nya tanah ti beduri tanah ti beduri ti kitai meda tanah ti beduri. Jaku Tuhan mar deka tumbuh au laban tanah nya beduri au. Ti kitai meda enti tanah nya beduri. Tang kedua enti tanah nya tanah jalai au tanah jalai lebuh jaku Tuhan nya ditabur ba ati aaa kitai jaku Tuhan nya baka ke nadai guna ba ati kitai au baka ke nadai guna ba ati iya laban Baka tanah ba jalai nya selalu diindik orang, selalu dilunjak orang. Nya reti tanah jalai menyadi au. Ketiga inya tanah ti bebatu. Tanah ti bebatu. Kitai nemu tanah ti bebatu au. Enti ati kitai nya baka tanah ti berbatu, jaku Tuhan tentu enda ulih tumbuh di dalam pengidup iya. Laban tanah ati iya baka batu nya dikumbai orang baka ati batu ati baka ati batu ku orang sempama iya. Keempat iya nya tanah ti ami tanah ti ami iya nya tanah ti subur subur lebuh jaku Tuhan ditabur ba tanah ti subur iya nya tanah ba ati kitai enti tanah ati kitai subur menyadi. Dia jaku Tuhan nya deka bebuah lebat au. Iya deka ngasilka buah ti lebat au enti ati kitai nya baka tanah ti ame au, tanah ti subur. Tu meh ke empat bengkah tanah ati kitai menyadi au. Ke empat nya empat bengkah ku iya, ke satu tadi tanah ti beduri, ke dua tadi nya tanah jalai. Ketiga tadi iya nya tanah ti berbatu, keempat iya nya tanah ti amik. Empat bengkah tu iya nya seumpama baka ati kitai au ba keni aaa ati kitai nerima jaku Tuhan au baka ke empat bengkah tanah ati kitai tu tadi. Lebuh maya Tuhan. Enti kitai meda ke empat bengkah tanah tu tadi menyadi, lebuh maya Tuhan deka naburka benih jaku Tuhan di dalam ati kitai, tumbuh tauka enda tumbuh nya begantung ba tanah ati kitai. Au. Nya begantung ba tanah ati kitai. Iya tumbuh ke, iya enda tumbuh ke, iya subur ke, iya bebuah ke, iya enda bebuah ke, nya begantung ba ati kitai. Ba begantung ba ati kitai ti nerima jaku Tuhan tau. Nyadi lebuh leka utai nya tumbuh baka. leka utai nya tumbuh. Baka kitai ke nanam utai au, nyadi lebuh leka utai nya tumbuh, iya lalu mansang au, iya lalu mansang besai. Lebuh iya besai, iya nyadi, iya mesti beguna au, iya beguna, iya beguna. ba tanah ka ami au enti kitai aaa nanam utai mesti kitai beguna ka tanah ti ami au ukai semina beguna ka tanah ti ami kitai mega beguna ka ai beguna ka ai kena kitai nyiram iya lalu mega beguna ka matahari beguna ka matahari inya kena enti utai tumbuh. Nya tampa matahari tentu iya enda entu manah gamal iya. Baka nya meh tanah ati kitai menyadi iya. Baka nya meh penumbuh jaku Tuhan di dalam ati kitai iya inya ke satu inya iya beguna ke tanah ti ami, ke dua iya beguna ke ai, ke tiga iya beguna ke matahari iya. Nyadi. Ke penting mega ukai semina ke beguna ketegal iti perengka tu aja tang penting amat mega iya beguna ke baja. Nama baja ditu nya jaku Tuhan. Jaku Tuhan tau nya meh baja iya nya jaku Tuhan lalu. Udah iya dibaja enggau jaku Tuhan lalu disiram lalu panjah ngena ati ti ngasi ke jaku Tuhan tau lalu dipanchar ngena penampa pengerindu Allah Taala di dalam ati kitai inya ulih Roh Kudus inya baka mata ari ti manchar au terang menerang ngagai pengidup Semua kitai orang ti arap lalu bisi pengarap ke Tuhan kitai Yesus Kristus au. Nyadi ka penudi iya ka penudi iya inya baka ni ka pengarap kitai ulih mansang tuai baka ni pengujung iya au baka ni ka pengarap kitai ulih mansang inya lebuh Allah Taala bejaku au lebuh Allah Taala bejaku Jaku iya ditulis di dalam ati kitai au. Bekeni ke pengarap kitai ulih mansang tuai menyadi au? Iya nya enti kitai lebuh kitai ninga Allah Taala bejaku, jaku iya ukai semina didinga kitai bekenya aja, ukai semina aaa didinga kitai tang jaku iya mesti ditulis ke kitai inya di dalam Ati kitai. Dituliska kitai dalam ati kitai. Ukai semina ditulis kitai di dalam lubuk ati kitai aja, tang didinga, disambut sereta kitai ngasi lalu ngasika jaku iya. Dia kitai ulih mansang tuai di dalam pengarap au lebuh kitai nuliska jaku iya nya di dalam ati kitai lalu kitai ninga kitai ngasi dia alai pengarap kitai ulih mansang tuai au ulih mansang tuai nah lebuh maya Tuhan bejaku menyadi au nangkan kitai. Ku pechaya semua kitai selalu ninga jaku Tuhan, macha jaku Tuhan. Nah lebuh maya Tuhan bejaku nangkan kitai lalu kitai ninga ka jaku iya laban pengarap kitai semina ba iya laban pengarap ti bendar nya deka mesti. deka bepun ari kitai ti ninga sereta ngasi laban kitai nemu kitai mansang di dalam pengarap ukai enggau utai ti ulih dipeda enggau mata kasar kitai tu tang kitai ngaku ngaku enggau utai ti udah disebut Allah Taala lalu kitai ngaku mega enggau mulut kitai laban iya meh Tuhan kitai laban iya meh juruselamat kitai laban iya ti udah ngelepas kitai lalu udah merekat ke kitai udah merekat ke kitai dalam semua pengawa ukai semina merekat kitai di dalam harta. Pengaya pemisi kitai tang iya udah merekat kitai enggau jaku iya laban kitai orang ti arap pechaya ke iya. Nyadi pengujung iya kena ku nutup jaku gempuru kitai kitai ngambi dalam Episus pasal tiga jaku Tuhan di dalam Episus pasal ke tiga ayat tujuh belas munyi tu ngambi ke Kristus ngaga palan Iya diau di dalam ati kitai. Ulih pengarap aku besampi ngambika kita tau bisi urat enggau pemun dalam pengerindu. Ku macha baru, ngambika Kristus nyadi ngaga palan tempat Iya diau di dalam ati kitai, ulih pengarap Aku besampi ngambika kitai tau bisi urat enggau pemun di dalam pengerindu. Nyadi tu aja jaku Tuhan kena kitai belajar malam tu. Nyadi sebedau kitai nutup gempuru kitai aram kitai besampi. Tuhan Allah Taala Apai kami di surga, Tuhan kami beterima kasih ngagai Nuan ke jaku Nuan ti udah dipelajar ke kami malam tu Tuhan. Kami nemu Tuhan jaku Nuan tusah baka ni ke kami aaa madah ke jaku Nuan kami nadai penau. Kami kurang penemu Tuhan tang awak ke roh kudus nuan nya Tuhan betelai betelui dalam ati tiap tiap bala anak nuan ti ninga ke jaku nuan malam tu Tuhan. Tuhan berkat ke bala menyadi kami ti udah nyamut jaku nuan ti udah belajar ke jaku nuan malam tu Tuhan taja pun jaku nuan enda jelas dipadahka kami tang kami nemu Roh Kudus nuan tetap bejaku dalam ati runding sida iya. Tuhan nuaka pengarap sida iya sentiasa dikering diteguhka Tuhan. Awakka pengarap sida iya Tuhan sentiasa bebuah labat Tuhan. Taja pun mayuh utai ti ngasuh pengarap kami lemi tang kami pechaya laban kami pechayaka nuan. Nya meh kebuah pengarap kami ulih tan sampai ke diatu sampai ke belama-lama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory ke nama Nuan. Kami nyerah ke semua sampi kami tu di dalam nama Nuan. Nuan meh Tuhan enggau Juru Selamat kami. Amen.